No be lie. Today na still Wednesday, the 16th day of July 2025. Confirm. The name of the station na still 89.9 Yanga FM. The station wey sabi. Bam, And the bam, name of the bam. show na compound wahala. Igwe, Igwe, The title of Igwe. this song wey say padi I dey for your like I know why. Uh, Because we would dey for you. we dey for una una sef we know say and una I sef dey for baby us. lawyer. Really? I did for you. Yeah, I did for you. The oh. day we go to Sunday for you, I did where anybody go do anyhow for your side. I'll, oh. I'll person go collect. Rocket sweetie. I did for you. Don't Rocket worry. pastor, my what baby. for you? Me, I go collect. Uh uh, my sugar you. boo. Uh-huh. Now, we, I tell you, say I go there for you. It be like say na since when you sick that sickness last week, wey it be like say that sickness help me

we come breathe out everywhere don scatter e get why wetin be the hmm. issue for our compound one oga oga titus he you know he marry and everything uh, compound happy we do celebration. Mm. the wife fine o oh. fine woman o oh. fine correct woman make we no lie that woman fine woman that set oh, ah nkiru na azuka oh chineke you understand me mm. even when e be like say the heat no too dey but you see that nkiru and azuka everywhere make sense is on things mm. so na him uh, another person o oga ola wey be fellow tenant like another us another correct tenant correct tenant o no be say na troublesome guy mm. oga ola go come see mr titus wife come dey say sweet angel beautiful woman beautiful woman how oh. you dey mm. he go wan greet the woman he go call am sweet angel mm. but if he see me go say ah baby lawyer how far now baby mm. how far

this thing don dey go on for a while oga hmm. titus he no dey too dey but when he come he go dey house he go notice say ah even when dem go dey around wey oga ola dey pass na so he go dey greet the woman sweet angel hmm. beautiful woman na him oga titus the thing no sit well with am he no like am hmm. he he try to you know just overlook the thing but as him come see say na so oga ola dey do the thing don enter e don dey part of am yeah he come go hmm. meet am say guy na my wife be this Mm. if you wan call am say mrs titus exactly you only understand? me dey allowed to call her sweet yeah. name not you she be my wife you mm. as my neighbor wetin be all this thing no dey do am if you wan call her you call her mrs titus or you find out wetin be her name her real name na eh, victoria call her vicky thank you her name na actually victoria just call am vicky or something or victoria in fact victoria na wetin he tell am hmm. the man come vex o oh. he say he say he say okay oga ola tell am say okay ah my oga no vex oga titus no vex mm. no problem i no go call her you know all those other sweet names i go call her victoria mm. that matter go that day we even dey there everybody say ah, at least this matter no cause problem una go believe say oga ola still continue to dey call the woman madam titus sweet woman he still dey call am sweet woman fine sweet woman angel fine woman beautiful woman mm. he just dey he dey he come even go learn how to call igbo him know he no be igbo he come dey learn how to hail am for igbo mm. they call am achalugo achalugo they call am egobi asampete everything oh. so he go he go with him even though you no dey use the intonation well e go sha dey call am. in fact titus don vex. my people today kasala burst for compound o oh, na so titus wey jiri ola e come kpo ya tie as in dey exchange blow because of this thing o. Oh. chai. hand touch person today o. Oh. Uh, eh. then touch each other hand seriously. but but titus went too far. wetin be titus went, he too, went far? too far. how he take go too far. i go dey go

na jealousy but the man don warn am no be jealousy you have to ah ah you be man na when person no respect wetin you tell am about your own wife how e dey make you feel. Uh, well, uh, how we dey make you feel rugged like talk true you wa no with your ishin pacha. just like i said earlier. wetin you talk earlier. ola don dey used to that sweet name wey dey call you. why na only madam victoria dey call sweet name. Uh, title should be free nothing dey go on.

i don see somebody wey hug person wife dey even hang there for a few minutes. Eh, eh yes person wife make yes. i just tell you make sure say the person wey you dey hug im wife no come from all those edo states isha ah wetin go do benin ejari those isha people wetin go do no na abomination for their place so even some parts you of delta you can't hug somebody's wife you no even suppose to touch the woman are you for real no no jokes anybody wey come from edo state abeg tell me whether wetin i dey talk na na wrong thing i school for you i i do diploma in law for uniben so i know wetin i dey talk but i know that there's some there's some even for uh, some parts of bayelsa for riverine side too dem dey do am you no suppose to hug person wife there are some events there are some do you know that okay let well whether that okay there are some event big mm. events mm-hmm. where they will feed you for government house or mm-hmm. some mm-hmm. bigger big places you see

you no suppose to actually get contact with person wife if we oh. have to do culturally you're not supposed to get the you person wife contact you are not supposed to especially woman wey be say like they marry am pay bride price full please anybody who is from let me call the state some parts of ondo so what if there is parts a, of what bayelsa if there, abeg uh, abeg come come love doctor love god doctor, bless come. you love come, doctor come, come love doctor matter, come you need to put mouth for this come. matter I, I, I, excuse me oh hold God. on love uh, doctor hold come. on i wan ask am something sir with all due respect you are my man love doctor talk me now you love doctor na from delta state no no i know no be na, my man that's how i wan take put am leave like, my man no hold on see the angle i wan come from you are my friend now am i not is it a wrong thing if i have your wife number you have my wife number uh-huh. is it wrong Uh, wait uh, talk that side again. you be my friend talk that side again friend. talk that side for that place. oh da talk that side talk no, that side. see wetin i ask as my friend na wrong thing is it a taboo for me to have your wife number make you get my wife number what if there is emergency

darling sweet angel This una compound eh? okay my people are coming back god no go allow you work with stubborn person wey be like rugged pastor ah, ah God. na maybe the sweetest person to work with god i'm just praying for somebody specially god will not allow you to work with a stubborn soul

Now here we still there. Mm-hmm. Compound Wahala on the show. All right. Uh, sharply let us know what you think about the matter we don't drop. and for the people wey dey wonder wetin the matter be na about uh, our fellow tenant our neighbor oga titus wey be say no happy say our other neighbor mr ola dey always call him wife sweet name sweet name like instead of to greet her say ah fine madam mrs victoria mm. or mrs titus mm. good afternoon you go say ah sweet angel good afternoon mm. how you dey mm. beautiful woman mm. i just dey you go come you go come use you know with our western brothers in uh, accent mm. ashalugo na so mm. you dey call am mm. ashalugo good guy so mm. but oga titus don warn am oga if you wan greet my wife just greet my wife call her mrs titus mm. madam titus you know say even me no dey gree call titus titus na oga tea i dey call am eh everybody dey most i dey call am bro tea some people dey call am because if i call am titus my mind dey go for fish eh me i dey call am oga titus na no good thing of which one be fish na everything na food for where you dey me i like titus fish so as i call you titus my mind don go like say i chop you. you see why i dey call you shima you see why i dey call you shodo shey you see am why i dey like to call you shima you see am. ka ka ka ka see uh, uh, uh, uh so mr lai so the guy name it's not it's easy titus. it's not easy to so call so why you no go fit call am oga titus there are some names that will be heavy for you to call so that's why so you no fit come call your wife mrs titus

anything you go, you go like am yes as far as he no get any bad agenda eh how you go take know say you no get bad agenda i go know now you dey in mind i go trust my wife now oh jesus my wife cannot do otherwise please let's enjoy music. are you hearing me now. my let's enjoy music. but are you hearing me. i will never hear you. you have to hear me. i can never hear you. that man na just na just jealousy dey worry no be jealousy and even if it's jealousy he has the right to be this his wife if it's his wife before he marry her people no know the woman but na wetin he want see listen to me say say you marry person say does not mean that you own her totally nobody's talking about owning anybody this is about respect you are married to somebody this uh -huh. person uh-huh. was an older was in your neighbor before this his wife came into the picture uh -huh. they've been married now for two years mm -hmm. and the man called to say my guy i no like as you dey call my wife sweet names mm. he has the right to tell her that mm. na only me suppose to dey call my wife sweet name mm. he has the right to tell her that mm. it's just like a, a woman now see my husband go come say ah hold on

yes how can i give my fans sideways so hug so you go come dey collect full you go collect hug now full full hug yes with different after there you go collect am again different sizes of after front that event wey dey give you, after that day we dey give you again you have you have ulterior motive collect hug you have ulterior motive with those so a job well done girls come hug you no collect hug men no come hug you go collect full hug

no let another man go dey call okay wetin go let another man go dey call another person wife sweet name Mhm. and the woman suppose not to answer Mm. they suppose to arrest the man ewo before he will go and marry somebody wife

please respect yourself as a person person tell you say i no wan make you dey do this thing with my wife or with my husband i no be say na anything um, oh, if you if, if you feel say okay why oga titus dey vex say the thing no serious you sef no take am seriously and stop calling his wife okay i wan ask sweet you names i wan ask you if you feel it's not so serious then take it don't take it seriously too and stop calling his wife sweet names for this office mm.

okay. to this compound now na titus bringing him wife and marrying the woman into this compound okay. na him make ola uh, no titus wife so what wife. is different now what There's i'm what i just difference. ask now is this is my colleagues in the office they call you sweet name yeah so if you marry na your husband baby lawyer say, sweet baby lawyer baby so, so people your, call me that year your husband would not tell them not to call you sweet name again

now they ask now they talk now say what fact, about people he doesn't know no, that cause point. the wife sweet name because he know ola uh -huh. and ola na him neighbor uh -huh. ola na him guy for compound what of people ola suppose to respect am enough not to do that thing what again what of people who cause the wife sweet name that he doesn't know he doesn't know them that's what i'm saying uh, so th but that's not we are not talking of those people we are talking of ola in our compound ola should be respectful enough to his fellow man and not do that he's being jealous